Haberler de, SMSler de alıp başladıq. Yazasıñız, hepinizni körmege çoq memnunmız. Searedede asılında biz mında ne kerip çıqqanımıznı añlatırmız. Haydi, sen endi mında bu yerde yaşaysıñ, endi sen de yaşa, belli añlaşılğanımızday. Bu bizim divanımızda, mına bu divanımızda, bu ekinci sefer böyle körüşüv, divan.

İyi, yoq. Engelski de. Sabıq jurnalist. O, sabıq jurnalist. O, sabıqlar olar sabıq olmay. Kerçek, biz böyle formatta çoqtan endi toplaşacaq edik, lâkin ne içündir, aydın nasıl olsa da toplaştıq, niayet. Ve Timurnı ne içün Çekiştirdi. Ne içün çekiştirdi? Ne içün? Angi vaqıt er kes bizni çekiştire, memlerni yazıp. Kim körmedi instagramda, o yolla sms-lernen er kes bilsin dep. Ve çoq meraqlı şeyler. Gece-kündüz özü de. Nasıl olsa da, mem degen şey,

İşte mına sizge şaqacıq. Men dilesem siz bizge bu memlerden bir-eki dane misalini, men bilmeyim, isteseñiz soñra oqup bile aleñiz.

Telefondan söylep attım endi. Ne içün? Azırladı demek bu dep. Aha, azırladı, söylep attı episini. E, ama bazıları da qaldı. Bu da nasıl bir qıyaf, tabiatım. Tembel insanlarnı sevmeñiz, olar da iç bir şey yapmadılar.

İşke kirmek içün subetleşme, balalarıñız barmı? Ebet, beş oğlan ve sekiz qızım bar. Qolunıñ bir şey yapıp olasıñızmı? Bu endi ne? On sekiz plus on sekiz qoşma. Yoq, siz onı netmeniz, sovet etmeniz. Men bilişim, balalarım da yoqtır.

Amma men bilgenime köre, siz tek memlernen oğraşmaysız, tercimenen oğraşasıñız, yani tek memlerni tercime etmeysiz. Men çok soradım. Tercime etken şeyleriniz, eserleriniz aqqında bir şeyler aytıp olursunuzmı? Ya da böyle onı umumen aytmağım mümkün. Ne içün yazasız? Ne içün? Ne içün?

Bir tercimeni men endi bilem, şu Qırım inciri içün siz yapqan ediñiz, Mamnun Ocanıñ bir bir. Siz bir qaç tercimemni oqudıñız? A, yoq, o başqa tilge edi, o ukrain tilge tercime edi, biz Eminenen yaptıq, ana tilimizden Ümer Repçiniñ Faişeni. Faişeni de oquğan edim. A, oqudıñız, e? İyi. em de mamurenen Dovjenkonı, Jadam da bar edi, amma pek qıyınlıq bu Jadanı tercime etkende, çünki

Bizde başqa, başqa vaqıtta böyle. Konteksti başqa. Konteksti başqa, em de. Tercime yapqanda. Vaziyetke köre, ya adisege köre. Misal içün, er bir yerde böyle sözünç faydalanılmay, başqa şeyler aytıla bizde. Anda bu sözünç bar. Onıñ içün men niçün bilem, çünki men o vaqıt İncilniñ kitabınıñ metnlerinen çalışqan edim, onıñ içün men bir-eki şiverini olarğa deñiştirgen edim, deyim, bular şimdi meni bu tsenzuradan keçirdi dep, keçirem, keçmedi dep bilirler, amma anda başqa bir mane. Kontekste kelip çıqar. Amma çoq şiverini tercime etsem de, amma o böyle, komodnıñ içinde qala. Aha, siz demek Raboçiy stolına diqqat eting. Siz olarnı, yani, derc etmeysiz, böyle açıq, geniş dairege tanıtmaysız yazğan şeylerniñizni. Mına yaqınlarda bu. Soñki vaqıtta başladım netmege, qoymağa yazğan şeylerimni, em de tercimelerimni, yoq, tercimelerimni daa netmeyim, daa köstermeyim.

Men bu insannı kördim ve laf ettim ve böyle bir ayrette qaldım, şu içün evge kelip, bilmeyim, bir yarım saat, bir saat içinde, e, Mine, pek tesirli şi doğrusı. Aa, tamam seksen yıl evelsi uzun yıllardan soñ sağ qalğan halqımıznıñ bir parçasını Özbekistan, Uralğa alıp ketirdiler. Qurban bayramınıñ arfesinde sürgünlikniñ kiçik şaatına rastkeldim. Endi bayağı yaşında olğan Qarpabayçıq yaşağan Marimniñ soqaqlarından anda-mında baqınıp yüre edi. Ğaliba coyuldı, dep tüşündim. Yaqınlaşıp alını soradım, ebet, rusça. Cevap ise ana tilimizde qayttı. Men de birden ana tilimize keçtim. Bu qarçıq seksen eki yaşında olğanını ayttı ve sürgünlikniñ qorqunçlı hatırlalarına daldı. Babasınıñ biñ doquz yüz qırq üç senesi nemseler qurşunladılar. Anası müthiş yollarında vefat etken ve öksüz qalğan balanı ağası terbiyelegen. O, büyügen soñ sovet ordusında hızmet etken, amma bütün bu vaqıt içinde şu ükümetniñ hainligini iç unutalmadı. Eki şeyni iç afu etip olamam. Birinciden, o qadar insan boten yerde ölgenini, ekinciden ise, bütün halqqa hain adını taqqanlarını. Bütün mal-mülküñizni aldılar, elâ olsun, bağışlayıñ. Qollarımız bar, er şeyni qaytardıq, amma zalımnı ise bağışlamam. Tahminen elli yıl evelsi o, Qırımğa qaytmağa tırıştı, Özbekistanda evini satıp, yolğa çıqtı. Mında evni almağa tırıştı, bermediler. Bir kiçkeneçik topraq damartasını alıp, evçik qurdı. Milis hadimleri kelip, onı quvdılar. Böyleliknen o ekinci kere evini coydı, Melitopolge ketti. Anda bütün bu vaqıt yaşadı, evlendi. Sovet devleti yıqılğan soñ Qırımğa qaytıp evçi qaldı. Amma Melitopolde evini satmadı. Şunıñ içün balalarınen apayı yarımadada yaşadılar, özü ise, anda. Eki biñ yigirmi bir senesi pandemiya sebebinden qarası keçingen. Şu vaqıtqace eki ev arasında yurdı. Amma bu vaqiadan soñ Qırımğa siyrekçe kelmege başladı. Eki biñ yigirmi eki senesi üçünci kere evni coydı. Özüm sağ qaldım ve oña da şükür, dey. Qırımğa keldi. Mında yaşadı biraz, şu senesi de oğulları Türkiyege kettiler. O kene de bir özü qaldı. Oğullarım çağıralar. Endi ölmek içün anda ketecegim, mında iç bir kimsem yoq da. Mına şay. Apayımnen sağlıqlaşmağa bardım. Böyleliknen, dörtünci kere evimni cıyacam, oğlum. Bu ikeni yeni diñlegen daqaları şen muzıka eşitile edi ve bir fikir aqlıma keldi. Anda bayram, mında ise

Bildirmek isteyim, çünki o. Bildir. Bildirem. Çünki o redaktsirledi bu metnni. Yoq, pek tesirli, pek, böyle, yahşı yazılğan şey. Eger de minnetdarlıq bildirecek dahası kelgen olsa, men de aytsa, doğrusını aytsam, men onı aytacaq edim, men hatırlatırsıñız dep netken edim, rica etken edim. Büs-bütün bizim mına bu körüşüvimizge bağlantılarnı tarqatmağa yardım etken İnstagramda olsun ya da YouTube'da olsun ya da başqa bir saytlarda men onı Telegramda da kördim. Çoq sağ olunız epiñiz bu bağlantını tarqatqanıñız içün, paylaşqanıñız içün. Em de bu yazğan şeyleriñiz içün sağ olunız. Güzelsiñiz dep yazalar, selamlar bizge yollaylar, sağ olunız. Sağındıq sizni etim. Bizni mına Siyare hanım saña şahsen yazılğan şey bar, şunda aytırım, yazdılar, Siyare hanım biz sizni er vaqıt bekleymiz dep. Men de er vaqıt bekleyim, inşalla yaqın vaqıtlarda bir toplaşırmız, bir yahşı bir dülber bir Odadamı, kafemizdemi ya da, yoq, men aytqanım, çoq halq köz-közge baqıp toplaşırıq epimiz, qave içermiz, laf etirmiz, oqurmız, yırlarmız, bilmeyim. Olsun, olsun, olsun, aytqanıñ kibi olsun. Tezce olsun. Tezce olsun. Biz, biz mına bu, doğrusını aytsaq, biz Searenen bir tedbir yapacaq olıq. Endi çoq zaman, endi bir bir qaç aydır ya, bu o bir divandan qaç kere de laqırdı nesini başlacaq ekenimiz de, bir şey yapacaq olamız de lektsiyalar oqucamız, İlle bir şeyler soñra atta bir tedbir yapılacaq edi, kene de çeşit türlü manialar çıqa olamay. Amma mına böyle formatta biz bu elimizden kelgen kibi şimdi ve ne içündir yıldızlar anda episi öz yerine kelgenler, ülkerler. Astronomiya ya da astrologiya cidden bilmeyim. Yani bu kün qısmet eken, köresiñiz. Qısmet eken, em bu künleri çoq yahşı künler bu eşketniki. İyilikler, güzel haberler nasip olsun. Epimizge sağ-selâmetlik ve Biz daa bitirmeymiz. Yoq, men bitirmeyim, men saye sağa keçkenim oldı. Minnetdarlıqtan soñ sağa keçkenim oldı.

Nasıl bu stsenariy degen şey? Biz onı azı da bir vaqıt közlep körmedik. Ezara yazar Galimova Seyale tatanıñ sözleri ve bizim arzularımız er kesni körmege Allah bizge tezce bağışlasın. Ey, Allah bizge epimizge tezce nasip etsin. Men bugün romantikağa urulacam. A, urul, ayda. Yoq, pek de romantika degil, amma böyle ziyade lirik şiirlerini oquma Qarar bile çıqardım, özüm içün. Biz de imzaladıq. Murledik. Renkli ışıq. Top quşağı içinde, renkli ışıq içinde. Zaman aqıp keçkende, parmaqlarnı sılatıp, yağmur yağa. Ketem yağmur peşinden, ayretlenem er şeyden, Kök qubbesi eşile, renkli quşaq sozula boydan-boyğa. Uçmasam da, keñ keremelerimni, sindirem içime bu renklerni. Kök quşağı, renkli ışıq, başqa köznen oña baqam. Kene kemer peydalandı açıq mavı semada, Keçe insan bir kün olıp daimiylik sıñırından. Belki bizge vaqiylikke ketkenlerden bu bir selâm. Quş yüzümi. Bu belki sevgi de degil, alğışlar. Avuçımda qırmızı quş yüzümi. Dane-dane cıyıp ketirem saña işançlı büyük eliñe tökem. Az körünemi? Dane-dane cıyıp ketirem al. Al, köresiñmi, qan kibi al, Köresiñmi, küneşten içinde ulluğı körüne. Dersiñ ki, gizli fikirlerimiz, dersiñ ki, saqlanıp qalğan islerimiz, yürekniñ terenliginde dane-dane toplanğan avuçında qan kibi al quş yüzümi? Telefon ile. Alo, işler, sağlığıñ? Yoq, iç bir şey. Sağındım. Yoq, kene şu, çalışam, yañı künge alışam. Ayat, ebet, ep qaynay, biznen dersin oyun oynay, de kötere, de endire, em dağ ola, em dere, Diñeçiñ, aytacaq olam, bir meraqlı şey duyam. Qalabalıq bu ömürde bizni dersiñ bir-birinden kimdir nedir ep qovalay, kimdir nedir hırsızlay. Alö, barmı daa vaqtıñ? Yoq, hiç bir şey. Pek sağırdım. Şeffaf, hafif yufqa. Kokuz qafesimde kök parçası. Biyaz bulut ile. Bulut de yağmurlı, küse, ağlay, de şaqıldap küle. Kök, suv ola, qaburğalar arasından aqa, qanıp nefes alım, Ava olam, şeffaf, hafif, yufqa. Da bir şiir, siñ fonetik ameliyat. Unutıp olsam özümni, seni, Avağa qoşulıp keterim siñip, Oqurım seni bir haber sanıp, Yapma yüzümde tebessüm süniy, Dama plastikten közyaşlar sönip. Adımlar tübünde ezile, sına, maskalar, perdeniñ artında sana, yapma kökümde portaqal sini, qarşımda otura kölgeler, esnek, avuçta ketirem bir titrek isni, zeinde qaldırırım bir yer sana, qaranlıq küzgüde bir tanış sıma, hatırlap olacammı seni, özümni?

Men saña baqam ve er bir delilge, er bir unsurğa, er bir çizgige diqqat etem. Men bilemmi seni? Tanıyımmı? Biñ adamlıq halq sürüsinde seni bir kereden taparımmı? Nasıl muzıka aqlımda çalıp başlaycaq, nasıl içimlikniñ qoqusını ve lezzetini dudağımda esetecem, suvsağanda qanıp olurımmı? Nasıl oyun ellerimni töpege köterir, aylandırır. Ya, men tam taqır sahrada yelsiz sıcaqta quruğan dudaqlarnen seniñ adıñı fısıldağanda tavuşım qum içine siñip ketermi? Men seni hatırlamağa tırışam. Men seni tamamıyle unutqanım. Közlerim qumlarnıñ alev tüsünden acita. Bu bile çoqusı. Ne deyim, ses, sesnen tekaran çalışmağa tırışqan şeyler böyle bir, oynadım biraz. Tek, tek fikir degil, men endi tekarançıq davuşnen de, davuşnen de, şekilnen de bir şeyler yapmağa, çalışmağa dep aytamasıñ bunı. Bir şeyler yapmağa, cızamağa çalışmağa ve bir eksperimentler, eksperimentler kirmegen. Maye kölgeler degende, men şimdi sizge sırını açayım, yavaşçahnen anda top-top-top kölgecikler keçti, mışıqnıñ ayaqları, ondan soñ yavaşnen qapı açıldı. Böyle.

Kerçek, işte, er vaqıt şiirlernen netemiz, şiirler oquy, oquy, endi bezip başladım biraz. Lâkin nesir soylarında uzun yuqlarsız anda dep qorqam. Onıñ içün kiçkene soyni aldım. Onı da çoq tüşündim. Lâkin pardoş aqqında, ana şunday bir pardoş kelgen. O qızçıq, qızçıq? Ay, yaxşı. Ondan ayaq. Pardo, pardoş aqqında, pardoş aqqında da degil, bizim toylarımızğa pardoşnıñ nazarı, nasıl körüyormuşıq bu bizim milliy toylarımıznı, zemaneviy milliy toylarımıznı. Pardoşnıñ ağır ayatından bir qaç levha. Birinci. Ayat küreştir, ayat, büyük cebe. Qardoşlar yaramaz ola deyler, men öyle degil. Men altın. Men mulâyim bir mışıq. Mında baqıñız, sıçranlarnıñ canını bile ağırtmayım, tutmayım. Kerçek aytsam, çoqusı tenbellikten,

Men de belkim bir türlü qaraman ya da batırım, daa belkim qaramanlığımnı köstermege imkânım olmadı, lâkin büyük potentsialım bar, ümütler besleyim. Bu künleri saiplerin saiplerim yekâne qızlarına toy-nikâh yapmağa azırlanalar. Ev Oleg Frank oldı. Toz, duman. Aşlar pişirile, tozlar qaqıla, pollar yuğula, divarlar aqlana, ana u kelin qızımıznıñ da boyatılmağan yeri qalmadı. O boyalar yuğulsa, qorqam ki, Kiyev balamız qadnını başqalarnıñ arasında tapamaz, çünki tanımaz. Aydı, o insan işleri, bizge kerekmey. Bizge. muşıqlarğa. Bir tepis sütnen bir parça quru ekmek, ana işte fuqare aşı. Tap közlerim sılandı özümni acip. Doğrusı, o quru ekmekni tavuqlarına bersinler. Biz etke de razımız. Asıl da ince bir duyğulı pardoşım. Menim artistlikke, yazıcılıqqa, şiiriyetke büyük istidatım bar, duyam. Toy yapıp, stollarnı donatmağa öyle büyük azırlıq körgen adam kiçkeneçik, lâkin o qadar faydalı ayvançıqnı aşatmağa unutsa, Bir kapik onıñ azırlıqları, çünki er kes bile, başta bir hor faqırlarnı aşa. O vaqıt büyük bir savap qazanırsıñ. Nedir bir bir sut, sen bir tepsi sut seniñ biñler töküp pişirilgen pilâvlarıñ, salatalarıñ, kebaplarıñnıñ yanında. Bundan da ğayrı men sıçanlarnı tutam, Ana bu ise musafirlikke kelgen adamlardan sizge ne fayda? Ah, efendi beylerim, bu menim soñki ciddiy ihtarım. Aşnı daa on beş daqqa bekleycem, soñ ise cebe bayrağını köterecem. Saqlañız kaloşlarıñızı, kimseniñkini acımam. doquz, sekiz, yedi, a-a-ana, ana kele, ev saibiniñ elinde etler qoqusı deli-divane yapa. Myav! Seniñ kaloşlarıñ birinci olacaq! Az degil quyruğıma basıp keçti. Fuh-fuh-fuh-fuh, canım ketti, quyruçuğım! Altı, beş, dört, a-a-a, hanımnıñ özü de kele. Qısqa anter kiydi, ayağındaki tırnaqlarını qıp-qırmızı boyattı, dudaqlarını da tamam sanki şimdi yahşı etip dub aşap toyğan kibi, çetke çekilip quyruğınıñ üstüne oturdım, çünki kelin-qıznıñ babası zar-zornen qırq kilolıq çekse, hanımnıñ özü yüz on kilo bardır. Soñki künleri toy munasebetinen belki eki yüz gramm coyğandır, lâkin üstüme bassa, yandı çırağım, o grammlar meni qurtaramaz. Öyle deyim. Mâu, dedim. Pervasız közlerine acınaqlı, hor baqışnen baqtım. Lâkin bu suvuq közlerinde bir şey deñişmedi, sanki körmey burnunu köterip, yanımdan büyüklenip keçti. Başqa vaqıt yanımdan tekmey keçmez edi, amma şimdi kelinlikni qayd etken olğandır, belleyim. Tef-tef-tef. Ana o kiyev balanı da bir taraftan acip aldım. Nazik! Bir serebirşiçik! Onda men baqqanları kibi baqacaq olsalar, kerek oña da oña da kerek olur köstermege, nasıl etip de kaloşlar yardımınnen özüñe aş berdirtmek mümkün. Eger yaqında kaloş olmasa, kilimlerni, kunuñ qalsa, ev papuçlarını da işletmek mümkün, zor bilir. böyle bir nesir qısım çıqıp, parça çıqıp. O da mizah. Eee, olsun öyle. Olsun. Olsun öyle. Evet. Eee, ve bir qaç şiir. Soñsuzluq. Deyler, soñsuzluq iç bir yerde bitmey ve bir yerden başlamay. Nasıl duyasıñ sen özüñni sozsuzluq Öyle sıñırsızlıqta o saltıq serbestlikmi? Ya da seni de bir kimseler teşkere ve sen daa da ziyade soñsuz olmağa tırışıp küreşesiñ? Köresiñ, bu kök quşağı tebessüm degilmi? Один mart. Sen ağlayısıñ, külesiñ, Bazı ğam-qasevet sesiñde, Bazı parlaq nurlar közüñde, Demek, Vatanım, sen yaşaysıñ. Kimerde başımnı serin yel çekile Siypap deysiñ, egmi iç başıñnı sen, Menim evlâdım. Baq, ana anda çatırda, mında baq, bu Azaq deñizi. Bu episi men, demek, seniñ, demek, siziñki. Kederlenme, er şey keçip keter. Toprağıma siñgen ecdatlarnıñ qanı sizge irade, taqat, quvet berir, çünki mında baq, Bu siziñ ayodaq. Mana mında sudaq, anda kezlev. Bu episi seniñ, episi siziñki. Dülber sözlerini qıdırsañ şimdi, arada tap. Olmasın sözlerim dülber, olsun aqiqat. Olsun qara kerçek, bugünimiz olsun, Olsun şefqat, ağırsa közyaşıñnı saqlama, Yürekten ağla. Boşluqta mahv ola duyğular, Tına sesler. Ses-soluqsız müitte sürtüle izler, Sükünet öldüre barlıqnı, yoq ola ğayeler, Başqalarğa boysunıp kete yüksek tepeler. Bekleme, bizge tabi olsun turmuş, ögge adımla, Er kimniñ qıyafetini tut aqlıñda, adını sora. Tur omuz-omuzğa, sert yeller, furtunağa qarşı tınmasın sesimiz. Bir insan keçmege olmağan yollarnı el-elge keçeyik epimiz. Ve soñki bir qaç satır. Sizge, epiñizge. Serbest yeller başıñnı sıypay, sarıla saçıña, Sen bu yerniñ quşu, Qırım saña yaraşa, sen, oña. Qaya taş, deñizde dalğalar, köklerdeki bulut seni tanıy, Sen bu yerniñ saibi, onıñ maiyeti, onıñ

Çiçeçik degende tünevın bir ne, bilmeyim, Elina hanım baqamı, yoqmı, tünevın men aqıl ögretmege sevem, men aña şonda özbekten daa bizede aqıllı körünem. Ne, aqıl, aqıllı şeyler aytayım dep nettim, şu çiçek sözüni i nen yazılğan, men oña pek nettim, razı olmadım, bir şeyler nettim, yazdım, soñ daa dedim, mına, daqiqamı, daqamı dep men, men yazam,

Amma o qadar ilhamlandım, barıp yazdım. Barıp da aqıl ögretmesem, men olurmı? Mali degil olsun, aqıl ögretmesem. Men de bir-eki şey daa oquyım. Men kene mına saylap aldım. Azırlanğanda, yoq, o qadar mahsuldar şairi olsañ. Oda qoqacan tek tek meni diñleycesiñiz. Men şimdi kene daa bir kere böyle men köyge keritmegen soylarım, oqulmacaq soylarım çetke qoydım bir qaç dane daa. Bahsni bitirmesek Sen mında yaşaysıñ, Sakan yenge. Siziñ yoluñız var.

Şimdi felsefiylikke de qaralı, o urulacam, urulacam. Ve nasıl deyim, insannıñ, nasıl deyler onı, insannıñ emiyetine men belesem, ya, fikran, diqqat Etmege mi, bir şey mi? Ve tek arançıq bizim etrafımızdaki, mındaki bu yerniñ gülberligine, yani bizim etrafımıznıñ, mında çatırdaq körüne, onıñ aqqında da bir şiir oqucam, o ne bitecek, evel, ya, bir ayaq evel aytam onı. Yani biz bugün evge qaytacamız. Siz bugün qaytacasıñız, ya. Oldı. Amma ne vaqıt?

Ket-kete bir istegim, başqalardan üstünlik alam. Bir divar tapıp, bu divardan yigirmi-yigirmi beş adım mesafege ketip, bu divarğa qarşı turmağa ve bir kereden öz yerimden çapıp, tez-tez, daa da tez çapmağa, doğru, ep tezce, divardan köz almayıp çapmağa ve bu divarğa atılıp, oña urulıp, çil parça olmağa ya da divardan aşağı qaymaq kibi aqıp ketmege, ya da taşlarnıñ içine siñip ketmege, yoq, ziyadece yerge aqıp ketmekni istey. Divar sers, yosunlı, taşları delikli-delikli. Sesim bir delikten başqa delikke kirip, dalıp, bin, biñ dane davuş olıp, dağılır. Sınav. Bu pek eski şiirlerimden, amma men onı tekaran tüzettim birazdan soñ. Dişlerimni sıqam, ögge adım atam. Ağır zıncır süyreklene çeke artqa, Terge qatıp közyaşımnı qanıp yutam. Arqam sıdırılğan küneş de ep yaqa. Biri yazıqsındı, ağzın ayı zarğa, Ğamğa ğarıp qalbim, Közüm yaşqa toldı, oña cevap berdim, sınavdır, cezağa tabiatım, inatlığım sebep oldı. Diñle, muşkül vaziyetim elbet qıynay, zayıf diye meni accıma sen, bu vaziyet ağır, amma kerçek sınay. Vucut böyle hor olğanda ruhum öse. Dünyadır, dünyada nice allar ola, baq birine, Tilden şadlıq balı çağlay, amma teni degil, göñlü sıdırıla, qalbi ise yana ve horluqtan ağlay. Sen meni eki avuçıñ içine saqlap qoy, yelden, küneşten, suvuqtan, yağmurdan, geceden saqla. Üstüme yavaşçıqtan üfle. Siirli sözleriñnen, nefesinen ört. Üfle. Men ya isinırım, ya suvurum. Avuçlarım içinde men duyulmağan ağırlıqta Mamateke pufçuğından yengil bir varlıqtırım. Yüregiñde altın yipnen nağışlanğan bir isimim. Avada fırlanğan sırlı tasmadırım. Qoy meni eki avuçıñ içine saqla, aşq ile. Üfle. Men olarğa baqqanda, bedenimden çeşit türlü çeçekler ösip açalar. Menden ösip çıqqan pıtaqlarda çeşit quşlar öte, yuva yasa, yağmur bitkenini bekleyler. Ağaçlarnıñ quvuşlarında ve tamırlar tübünde puf yüñli ayvançıqlar saqlana. Men bir bağçağa ya da ormanğa çevirilem. Men bir okeanğa çevirilem. Azbarımnı, azbardaki tereklerni, aşeratlarını, kök ve bulutlarnı avuçıma qoyıp içem. Bu içimlikniñ damında gül tatlısı duyula. Men sağanaq olam, közümden yaş aqa, yel olam. Olarnı quçaqlamaq içün ellerimni açam, olar bunı körip, biraz inatlıqnen, yımşaq tavurnen, Ana! dep, itirazını bildireler, amma quçaqlamağa qayl eteler. Pembe küneş çatırdağnı yavaş öpti. Etraflarğa gül yapraqlar kökten tökti. Pembe tañnı ince dallar selâmlay, yec balqan perçemlerni olar taray. Nazik-nazik gül yapraqlar köklerde bulutlarğa yatıp qaldı, töşeldi. Bir ay. Soñra duydurmadan bu manzara dersin bentnen örtüldi. Çoq sağ oluñız. Sen sağ ol, Dilberçik. Otuz bir edi, men işke ketkende, saba erte onı kördim, bu manzaranı tintip berem. Ve soñ marşrutkada ketkende tez-tez yazıp qoydım onı telefon içine. Hızmet hocam, savablaşacamız? Yoq, men, men, men aşıq hasınmın.

Toqtamında bilesiñmi, internet tekaran onı, men añlağanıma köre, toplap soñ yollay bu nelerni. Suallerniz olsa eger, yollañız, cevap bermege tırışırmız. Eger de sualler olmasa, mına bizge yazalar, sağ oluñız, sağ oluñız, pek begendik, deyler. Çoq siz çoq sağ oluñız, qoşulğanıñız içün, diñlegeniñiz içün, bizge. Taqılğanıñız içün. Yoq.

Yoq, kirdi baktı şiiriyet dedi. Kirdi. Barıp aşayım dedi. Demek biz soñda bizim oqulacaq şiirlerimizni biz oqudıq.

Kerçekten böyle bir daqqada, bir tikaranç buyğunsız daqqada, sen bir işnen oğraşqan daqqada bir fikir kelse, endi qafiyelengen ve bir azır. Ne azır? Yarısın şiirin, yarısın endi keldi. Sen onı yazmadıñ, siyare aqşam yollayım misal içün. Ya da ali yoq. Kim, kim birinci? Ya, ya kim birisi. Çünki anda kâinatta bir yerlerde o fikirler, bu, bilmeyim, Sözler, satırlar, olar, olar bir yerde. Maskiniñ noskeraları, ya soñra inanacaqlar. Bir fikir. Kimerde bir toplaşıp bir, bir şey aqqında üç şiir yazamız, tekaran işte insana köre, üslübiyetine köre çeşitlengen, lâkin bir mana, bir fikir, bir felsefe. Kerçek aytsam, men bu, bu sualni Sevmeyim demege de, bilmeyim, sevmeyim demege kerişmez oña, amma men onı belki de añlamayım. Mende, misal içün, daa yaqınlarda kene bu jurnalnı alğanda, anda siz şiirlerni nasıl yazasıñız dep soraylar menden, sual öyle qoyulğan edi. Men Onı añlatıp olamay, nasıl yazam. Amma, misal, türküler yazğanda. Onı, onı bile emek kibi deyim da, bu bir esnaf, ya. Onıñ üstünde çalışasız. Çalışasız. Amma, endi. Sözni bir-birine. Yaqınlarda pek ne, böyle bir durğunlıq, mına bu şiiriy, şiirler ceetten, ceetten mende böyle bir durğunlıq. Men pek de ister edim nesir yazmağa. Men özüm bir qaç ikâyem seslendirdim bile. Men añağanıma köre, olar da oquyıcılarğa pek ne, pek de meraqlı degil, degil de, o da degil. Amma belki de añlaşılmağan, sade olmağanı içün süjetni belki de. Oqumaq yengilce, belki

Yani er kesde demek özüniñ bir, ne deyim, istidatı olmaq kerek ve mına bu şiir yazıla edi, o mende istidat yoq. Öz başına yazıla. Keyfiyet, ya, sen onı, sen öyle fikir etesiñ, o saña başına azır şekilde kele, qoyula, soñ qardaşım yaqınlarda netkendayın, o ayta, dedi,

Amma, bilmeyim, o eki saat içinde yazıldı. Bunı kimseye aytmañız. Hiç kimseye? Siz de aytmañız. Ardıgül olsun. Baqıñız, biz endi bir saat qadar seyircilerimizni ilgilendiremiz.

Yaxşı, böyle etip, men de bilsem, biz savıqlaşmağa kerekmiz. Kelip quvandırdıq, endi ketip te quvandırayıq. Çoq sağ olunız, daa bir kere. Men çoq ümüt etem, pek ümüt etem, biz bu soñğusı degil ve bu yaqın arada Siyare hanımnen